Ninsabu ma' Jess Mark Scicluna, Jess Mark, ninsabu fil-Baja ta' San Ġiljan f'post fejn il-għaw diversi lustru għawek il-fil li tant sim suċċess inti bih. L-għol għax tikku għandab dan il-suċċess, konta t-tissin dan il-fil kien se jisplodi daqsek? La ħaj jisplodi daqsek għatma Stennejnihax, minniex għattu, dana sabuni għalla rieda darba fost l-oħra jkun jiena u l-kuġin. Għat ma tkun f'din l-industrija l-għom tistennix ċertu rispons eh, mill-pubbliku in ġenerali mad-dinja kollha għal-film ħnejdu gżajr li l-lum ma nix nikkonsidraħ gżajr għamil suċċess biru. Il-fatt li inti sajjied kemm sajt tifhem biex tinterpreta l-parti prinċipali bl-aħjar mod possibbli? Il-fatt li sajjied għenet ħafna. Għax inti qed tinterpreta sajjied. Allura ċertu movimenti u hekk u fuq il-baħar u hekk iktar kumdu. Dejn ħafna. Għax inti fuq il-baħar mhux bħal meta fuq l-art. Għandek ċertu konditajiet la jisa tiċċaqla minn jagħmlu d-deni u hekk aħna dak l-affarijiet. ħuta xewk u hekk, ġifieri għanti tkun taf ħuta valenuża jekk tkun taf x'inhi. Dana bniedem ma jkunx fl-industrija ma jkunx qed tittalmu kollox. Naħseb li dak il-fattur hemm ħafna għal film biex isir. X'tikkummenta fuq l-industrija tas-sajd f'pajjiżna? Is-sajjied huwa biżżejjed apprezzat?
Is-sajjied apprezzat, imma kultant il-valur tal-ħut narawh ħafna meta fil-verità biex jinqabad u jesensa fuq il-mejda tal-konsumatur jiġi jiswa ħafna flus. u din in-nies minn wara minn wara l-kwinti ma jkunux jafuha. Apprezzata xi ħut kulħadd mhux kulħadd ifittxu ħafna nies u japprezzaw li hu tajjeb u li huwa lokali. Tmur ġo ħanut, tisma' kum jgħidlek għandek xi ħaġa lokali, tieħu pjaċir li l-apprezzament hemm miegħek. Konsumatur kultant li ma jifhimx l-ispejjeż u d-diffikultajiet biex taqbad il-ħuta li dak jirrifletti l-prezz, speċjalment fix-xitwa. Kif bdiet din l-imħabba s-sajd? Inti ġej mis-Siġġiewi, forsi mhux xi ħala b'inat mas-sajd, però kif bdiet din l-imħabba? Minn dejjem kont miġbud ħafna lejn l-ilma in ġenerali. Veri anka bċadira fi triq ma naqbis fiha u kontx inkun jien. Missieri kien delettant, kien joħodni miegħu, allora dejjem jisu kibret in-namra. Jena anka minn naħħa tommi ġifieri, appunti li minn naħħa ta' missieri, nannu kien delettant. Għanna nkunu bil-vaganti tal-iskola naqra bil-qasbi u bil-koppja kien jibad biex jibad. Dejjem tikber, tikber dik l-imħabba lej il-sajt. Sama l-ħam il-ġurnata, sajjiet, u fdim tanka film fuq il-sajt u l-ħazzanej. Hemmar l-ura l-film, fjanna li għarb dar baħta kol il-Sundance Awards, fissera li dal-unur. L-unur huwa kbir. L-ispiss li ħareġ minn Sundance huwa kbir ħafna, huwa film festival kbir ħafna. Li jem inti xatturu tieħdu hija ikbar, u xogħolok. Kieku tieħu nieħu premju fuq l-ikbar ħut ta' tgħid xogħol li sajjiet tistennija. Għadda ma kienx mistenniju. Qatt maħdim ta' attur, qatt maħdim wara kamera. Tieħu award fuq acting. Best Actor f'Sundance. Ja, xi ħaġa li ma tistenniex, ħaġa ta' tamlek kbur ħafna.
Issa nomina tal-Oscar u xejn ukoll. Il-film nomina tal-Oscar si. Dan huwa prestiġju kbir ukoll kemm għalik u kemm għall-pajjiż. Żgur, anka għal eh, films futuri li ħajħadmu Malta, speċjalment li ħadmu bil-lingwa Maltija, dat ngħidu film bil-lingwa Maltija. ftit huma l-pajjiżi speċjalment fl-Ewropa li li ma marx dal-film kullu kien bil-lingwa Maltija. Kull ma jinbidel is-subtitles bil-lingwa tal-pajjiż. Ġifieri dan morna mad-dinja kollha tista' tgħid. Mill-Asja, l-Amerika, l-Afrika, dorna d-dinja kollha bil-lingwa Maltija u mkien ma fil-fatt li jista' anke nominati għall-Oscars għandu jkun ta' boost kbira għall-industrija ta' films lokali, mhux films li jiġu minn barra biex jaħdmu għaw Malta, films li huma Maltin Maltin. Bil-produzzjoni Maltija, atturi Maltin, bil-lingwa Maltija, kol Tqis li fil-futur titlaq is-sajd u tmur tgħix permezz tal-acting biss?
Nitlaq is-sajd ma naħsibx.
Diffiċli wisq.
Diffiċli wisq għalija. Li forsi tieqaf biex taħdem proġett jew jiġu xi proġett ieħor, ejwa, imma mhux li permanenti naqtas sajdem naħseb diffiċli ħafna. Is-suq tas-sajd fil-preżent f'Malta huwa wieħed tajjeb?
Is-suq biex issib sajjeda Maltin hija diffiċli ħafna. Għaw ħafna barranin. Għaw ħafna barranin bħal xogħlijiet oħra. Il-problema aħna mhux biex biħħuta, biex biħħuta mhux problema. Infittxija ċertu nies dement li jkun jafu li hija lokali u hija ġenwina ma jħabbux rashom. Imma fih dedikazzjoni kbira, ħin twil, tbatija. Ma titwil iġbija ma tantx faċli fiha. U llum il-ġodda fih ta' diffikultajiet. ċertu liġijiet u għed tinbidlu ma kienx kienu qabel. Ispejjeż huma kbar għal kull xogħol ieħor. Ma mmorrux il-bot anke bidja u hekk. Da xogħol manwali qed isir għoli. Allura bniedem biex jibda d-diffikultajiet u tkun vera tħobbu biex tagħmlu. Ġieli kont waqt xi sajdol tajt ma' xogħol tempata fejn bżajt.
Maltembati mort. Sa maltembati fejn mhux qed nitkellmu xi forza tmienja ta' għax aħna Dajsa żgħira, imma kien hemm każi fejn jaqbadna fuq il-baħar jitlalek speċjalment bħal daw iż-żminijiet jitlalek ajru jew tiġi tromba u jaqbek naqa' mal-kemm. Imma aħna kun dajsa żgħira mhux ħafna minn fuq. Firti telaħ ġej, normalment taħseb li titlaq il-ġew. Kien ma jaqbdekx dik il-gravità li Kif taf qed ngħid, hemm ċans li pospeċi tibqa' barra aħna jdu hekk. Aħna l-ar dawn jiġu għall-ar jieħdu, għal met ngħidu ajru, tromba, xi sajjet tejjek għall-aħar isqaq tolqotlu bid-dajs għax hemmhekk sajjet ta' kulħadd jista' jimmaġina x'tagħmel. Perswas li tixtieq tirringrazzja l-production team li kellkom warajkom biex ksibtu tas-suċċess. Jiena kieku It-tim tal-produzzjoni fid-dirett u minn il-Malta Film Commission u hekk li taw il-fondi biex isir il-film kieku marqu xajn waħda ħanejdu hekk. U fdaw li jiena bħala sajjiet li minix xattu kapaċi noħroġ il-prodott finali. Kieku ma tkontx jien li għamiltu. Fi ringrazzjament kbir u apprezzament kbir għall-fiduċja li urew fija, u għamet nejdu għattur minix, jew ma konċ għanajdu. U ħadu ta' speċi riskju kbir biex dim tajjina.
Il-futur tijak għadna raw xie film ieħor? Jekk tiġi ċ-ċans ta' fada? Jekk tiġi jekk jiġi ċ-ċans żgur nieħdu għax mhix wieħed li nirrifjuta. E, bħalissa ma naf xejn li suppost ħan il-erf jekk ħanejtek. Imma ma nistax ngħidu kemm tkun fil-viċin jew fil-foto. Għat li minti xattur pero nexxejt xorta f'dan ir-rwol. Forsi l-aħħar ma stax tiegħek il dawk it-tfal u żgħażagħ li qed jaraw jaqraw din l-intervista biex bħalek ma jaqtawx qalbhom u jekk tiġi l-opportunità joħduha f'kull lat tal-ħajja. Le, jiena dik il-kulħadd ngħidha, jiena ntqajt ma' nies, allura kif u x'fatta. Jiena kont lest nagħmel kollox biex naħdem għall-parti. Jiena dak iż-żmien kelli xogħol. Għattlhom jew nirranġaw b'xi mod, jew l-unika soluzzjoni li hemm Għad jistess għal konklużjoni titlaq mis xogħol biex naħdem dal-film. Fejkon naħdem għenuni, aċċettaw, xorta, eventwalment tlaqt għax l-ħolma kienet li nkun sajjiet, sajjiet jien, għalkemm kont kbirt ħanajtek, ma kbirtx ħafna. Imma kull min tiġi opportunità għandu joħodha u ma jirrifjutaħiex għax ma tistax tgħid x'issarra. Jena din l-opportunità se ma sarfet f'xejn. U bħalma kulħadd kważi jaf sarfet ħafna. Għax suċċess ġie. Sirt popolari llum, kif qed tgħix il-popolarità? Filli ma jafek ħadd u filli jafek kulħadd.
Sirt popolari jarfuk ħafna nies, iwaffquk ħafna nies. Eh, hemm min jgħid għax bdejt nittejja għall-ewwel imwaffqek jew hekk jiena kull min jiġi passa l-qoddim u jkellimni niqaf nkellmu. Jena minn il-patit dawk l-affarijiet li ma nkellimx nis jew hekk. Għax inti jekk in-nies ma jekk ma timxiex sew ma n-nies in-nies mhux ħajmxu sew miegħek, jiġifieri mhux għax popolari biss ta' minn dejjem hekk kont. Ehm, ħajtek tinbidel imma mhux li ħadd inbidel bħalma forsi bniedem jimmaġina li inti Salek. Timxi fuq ir-rubini ħappal ma ngħidu bil-ma. Xorta dik sajk mal-art.
Bil-fors, inti għax-xogħol titmur. Mhux imbilli issa ħanejdu jekk kważi Malta kollha ra twiċċi ma jfissirx li kulħadd ħajbaxxi rasu għalik biex inti fl-aħħar mill-aħħar bniedem bħal ħadd ieħor. Ġifieri tibqa' għalkemm ħasir popolari, tibqa' inti li tirrispetta l-ħadd ieħor ta' madwar. Fl-aħħar mill-aħħar. Kulħadd bżonn kulħadd u min tikbillu rasu, min jola jaqa'. Allora mhix kwistjoni li tola, kwistjoni li żżomm saqajk mal-art, rispetta l kulħadd, rispetta l-opinjonijiet ta' kulħadd u tibqa' tħares il-qudiem u kummenti tajbin toħodhom, kummenti ħżiena toħodhom. Ħalli inti darb'oħra mill-ħażin tipprova tirranġa u mit-tajjeb tagħmel kuraġġ tkompli.
Jien hekk nifhimha. Proset, dak l-aħħar messaġġ ġasmak.